تے بابے ہوراں آکھیا نا دب ڈیتا رشکہ اپنا چلو بھلا ہووے ٹھیک ہو گیا تے باقی ویلیج لائف دی خوبصورتی ساڈی ڈیٹھی وے نا بڑی پیاری جے خوبصورت جے اور ان سائیڈ تساڈا بھرا اپنا سلیم کو کیا لاڑ السلام علیکم ویور کیا حال چال ہیں امید کرے ساڈے یار دوست احباب صاحب تندرست ہو سن فٹ فاٹ ہو سن اج ماشاءاللہ کافی مدت بعد اوویں تاں ولاگ اساں کھوکھے بہ کے بنانے لیکن کافی مدت بعد ولاگ اساں کھوکھے تو شروع کیتے ماشاءاللہ اللہ پاک دے حکم نال اور اساں ولاگ کر کے دے شروع اور جتنی وی سنگت سا تہاڈا بھرا سپیشل پرسن ہے تساں ڈیکھن والے وے جتنے وی سجن بیلی ہیوے ساڈے ڈکھاں دا سہارا بنن والے ہیوے انہاں دے اگوں ساڈی ریکویسٹ ہے ساڈا یوٹیوب چینل مریسو سبسکرائب خوبصورت جیاں ویلیج لائف دی پیاری جئی آواز ڈیکھن کیتے سنن کیتے اے لازمین ہوندے کیونکہ یوٹیوب سبسکرائب کرنا پوندے یوٹیوب کے کو سبسکرائب کرنے پیارا جی اپنا خوبصورت جا سلیم کھوکھے والا ویلیج لائف دی پیاری پیاری خوبصورتی تے جویں تہاڈا بیرا آپ سونے ساڈے سرائیکی آواز ساڈی سرائیکی وسیب دی مٹھڑی بولی وی ایویں سوہنی ہے ٹھیک ہے سنگت تے باقی تساں اپنا پیار لیسو نال ساڈے نال نال راہسو ساڈے نال ویڈیو سکپ نہ کریسو اور محبتاں ونڈنی ہیں وعلیکم السلام بابا جی اور ڈھیر سارا اپنا پیار دکھاونا اے ہن بزرگ ہو رہی اپنا کیا دن کے یعنی کہ گوبر وغیرہ ایرا وغیرہ پھوسیاں وغیرہ لے کے ویندے پین باہر سٹن اور سٹ کے جی میں ہی اپنی جتنا بھی انہیں ڈھیری لائی ہوئی اسی اتنا پہنچ دے پین پہنچ کے واپسی ویلیج دے نظارے ڈکھے سے نہ دے تے آسن پہ ریلوے ٹرین جی میں گزر دی پہ ٹرین گئی ہے گزر اور ان تو بعد موٹر سائیکلوں دی آمدن جا رہی ہے کیونکہ موٹر سائیکلوں دین لیڈیز اور اپنے کیمرہ میں نہیں کر سکتا معذرت تے باقی اپنے پیار دے نال نال اپنے پیار سپیشل پرسن دے نال نال راسو اور آج دی مزیدار خوبصورت جی سیلیبریٹ ولاگ تھی ونا لے اور آج دا ولاگ انٹرسٹنگ تھی ونا لے اور کیڑی گل انٹرسٹنگ تھی ونا لے او کیونکہ تو کو سایاں نال جڑے رہا سو تو تو کو دسے سو پہلے گڈ نیوز تے پہلے سرپرائز تے جس دا وال ویڈیو خلی بلی تھی ویسی تے باقی ہن جلدی جلدی میرے ساڈے فیس بک کو بھی فالو یوٹیوب کو بھی فالو کرے سو محبتہ ونے ہن ہی ویڈیو دے نال راہ ونے اور توں اساں پیارا جے انجوائے کروا ونے کہ جویں کہ سارے پیارے پیارے نظارے اور سنگت باقی دا باقی ساری گالیں

اے کیوں سٹینڈ دے لگ گئی ہے ایں گل سٹینڈ دے لگ گئی ہے سنگت کیونکہ او سامنے استاد ہوری ہیں اپنے ویلڈنگ خراد والے انہاں نے گڈی لار جی سائڈ دے گڈی سائڈ دے لاون دے باوجود کہ ہن ایتھے گھنی دا ول کام شام تھی سی جو بھی انہاں مسئلہ ہو سی انہاں مسئلہ حل کیتا ویسی انہاں کول پوچھا ویسی کیڑی بیماری ہے تینوں جیڑی بیماری ہو سی اس بیماری دا علاج کیتا ویسی والے انشاءاللہ فصلاں پہنچ ویسی

اے درخت سارے میڈے آپ دے ہتھاں نال لگے ہوئے ہن تے ابن اساں نواں نواں رکھا اچ تے درخت لاونے شروع کر ڈیتے ہن اج ماشاءاللہ انہاں درختاں دی اے خوبصورتی ہے خوبصورتی وی ہے تے بعض اوقات چھاں تلے وی بندے آکے کھڑ ویندے ہن جیویں کہ رشکہ کھڑا ہے سکول ٹائم والے رشکے کھڑے ہن وغیرہ وغیرہ تے او سامنے شہزاد بھائی گیا بیٹھا ڈیٹھے ہوئے نا اس لین دے اندر نہ کوئی درخت نہیں ہے نہ ہی درخت دا کوئی پتہ آتا ہے ٹھیک ہے تے اے میڈا یار کیمرہ مین آیا کھڑا ہے تے ایکوں بھیجیندے پیاں اتھے تے میں تے میڈا واکر ونج نی سکدے تے اے ونج کے نا اتھاں کن ونج کے نا شہزاد دی ویڈیو بنڑیسی اور تن دکھیسی پودا کیڑی چیز دا لیندے پے ہیں اور تساں وی پودے لے کرو اتھاں ایں جان پودے لیسو جنتاں اچ تانوں سبحان اللہ ہائے ہائے ہائے ہائے کیا ملسی سبحان اللہ باقی اذان آندی پے زیادہ بحث نی کریندا میں تہاڈے نال تانوں تھوڑا جا او سین دکھینے تے

اچھا ویور ماشاءاللہ پیچھا او شہزاد بھائی دا درخت لا گئی دے درخت گئے ماشاءاللہ لگ تے میں تھوڑا تن چلدا پہ میڈا یار بیلی پر گنگا کھڑے تھی آپ دی فصل اچ کھیتی باڑی کریں دا یعنی کہ زمین گڑیں دا کھڑے میں تن چل کے نا تھوڑا جا اتھے دا ویو کر وینا اور اتلے سارا نا پھودنا لگا اتلے پھودینا پھودینا لگا ہے تے ایندے وچوں اساں کراس کر کے ویندے پیاں چھوٹی جئی بنی اے سڑ گئی اے تے اساں چل کے تہاکوں اپݨے یار گنگے دا ویو چیک کر ویندے اونیاں تہاکوں سݨویندے او تہاکوں کیا سݨویندے تے کیا نی سݨویندا لیکن ماشاء اللہ ویلیج ساݙی ویلیج لائف دا ساݙا نظارہ اے خوبصورت جیہاں سورج وی غروب تھیندا ویندے او سامݨے کھڑا ڈیٹھے وے نا کئی لگا پئے کئی تے کماندا پئے ساݙا یار تے باقی چل کے تہاکوں ݙکھیندے اوندے کول۔

اے ماشاءاللہ ویورا ساڈے گاؤں دی لاری خوبصورت جی لاری ہاتھ تے دیاں خیراں ہوئیں استاد اور ڈمر مریندے کھڑن استاد اور دسیندے پین کہ بھائی اساں تک ڈیدے پین چلو مہربانی استاد جی تساں ڈیدے پے وے تاں شامہ پے گئی ہیں ولتا کو پتہ تھا اے نا شامہ بھائی تسی سناؤ خیریت ہے بھائی

کر چھوڑی کرو ٹھیک ہے سنگت تے باقی ملسو والک تک انہاں میں ویلاگ نال خوبصورت جے ویو نال انج کم چیک کرو پتہ نہیں انہاں نو کی ہویا کھڑے سمجھ نو کم باہر ہے کیا تھی ہے میں کہیں کو جا کے ہی پتہ نہیں ساڑھے احمد کو کیا تھی اے بڑے دیاں بعد آئے ہیں اے گئے ہیں واگا بارڈر دے گھمڑ پھیرن فول انجوائے کرن تے بیرات بڑے تے کلہ رہ گیا ہے تے باقی دے سو اجازتہ وال مل سو ایک نوے بلاغ نال غلطی کو تائی دی دلو معذرت کرے سو توڑا بیرا اپنا سیلین کو کیا اللہ اللہ حافظ